Is-semmiet dan il-programm letterarju jiena Rachel Degwara u l-lum rġajna ntqajna l-programm taħt il-qoxra, imtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Dis-serje taġġornakom dwar dak kollu li jkun qed jiġri fix-xena tal-kotba f'Malta. Nitkellmu dwar kotba u awturi ġodda, inizjattivi li għandhom x'jaqsmu mad-dinja tal-pubblikazzjoni, attivitajiet u anki dwar temi li jistgħu jixprunaw diskussjonijiet usa' f'ambjenti oħra. Illum se nitkellmu dwar ħwienet tal-kotba f'Malta, partolikularment dwar tnejn li jisfidaw il-kunċett komuni li għandna dwar kif ikun ħanut tal-kotba tradizzjonali. Magħhom se nitkellmu dwar il-mudell tan-negozju tagħhom, x'jaħsbuha fuq is-suq tal-kotba f'Malta u x'qed joffru lill-qarrej. kemm bħala ktieb imma anki bħala esperjenza, fost affarijiet oħrajn. Miegħi għandi lil Roderick Mallia minn Mallia and D'Amato Booksellers li huwa ħanut tal-kotba online, kif ukoll lil Theodore Relic f'isem Kixott li huwa ċentru kulturali li jservi minn ħanut tal-kotba sa post fejn isiru esebizzjonijiet, gruppi ta' ħidma u films. Roderick u Theo, merħba bikom, kif intom?
Grazzi l-ewwel nett Roderick hawnhekk. Ehm, ninsab tajjeb, grazzi ta' din l-istedina u looking forward li nitkellem u naqsam din l-esperjenza magħkom.
Grazzi tal-istedina, Rachel, eh, manka jien, ehm, looking forward biex nitkellem fuq ehm, daw suġġetti interessanti ħafna li Xtaqt nibda billi nitkellmu dwar l-oriġini ta' l-azjendi tagħkom. Roderick, jolqotni l-fatt li kemm inti u kemm il-kollega tiegħek li waqqaftu ma' Leanne D'Amato Booksellers m'intomx ġejjin mill-qasam tal-kotba. X'ressaqkom flimkien biex tiftħu dan il-ħanut online? X'inhi l-firxa ta' suġġetti li wieħed jista' jsib fil-ħanut online tagħkom?
Kif qed tgħid sew, l-istorja tagħna ta' Malieda Motto Booksellers bdiet ftit tas-snin ilu, ġifieri preċiżament fl-2018. Jiena u Christian, il-kollega tiegħi, konna nafu 'l xulxin minn qabel, konna naħdmu flimkien jiġifieri f'kumpaniji differenti wkoll, u t-tnejn li aħna inħobbu l-qari u l-arti tal-kitba nnifisha. Ġifieri minkejja li ġej minn oqsma totalment differenti, jiena minn mill-qasam mediku u Chris minn dak tal-matematika u l-informatika, għandna din l-imħabba kbira lejn il-qari. Ġifieri darba waħda mbagħad konna qegħdin nitkellmu bejnietna u taf kif inhi l-ħaġa, kull qarrej joħlom li xi darba jiftaħ ħanut tal-kotba. U għedna, qisna, ħarisna lejn xulxin u għedna għaliex le. speċi. U apprezzana l-fat li ħanajdu għek li tkun tħobb il-kodba u Malta u għadaqxejn frustranti. U sempliċi raġuni li l-istok li s-sib huwa limitat, il-ħwienet tal-kodba dejjem jonqsu u ħafna drabi eh, l-istok li tkun trid ġieli laqas tkun tista' tordnaħ u jkollok bil-fors taqa' għal eh, bookshops, ħa ngħidu hekk, u websajts barranin. Barra minn hekk, nies tal-età tiegħi personali, ġifieri, jiftakru kwienet tal-kotba, ngħidu aħna Sapienza u Mireva li, speċi, kienu jaqdu sew lil dawk li jħobbu l-kotba Maltin u anke dawk li jħobbu jaqraw. Kont tmur hemmhekk, tieħu l-esperjenza u li titkellem mal-librarja, tgħik ir-rakkomandazzjonijiet dwar il-kotba, awturi ġodda, u kienet xi ħaġa sabiħa li tmur u tiddjaloga ma' xi ħadd li jaf x'inhu jgħid, jaf jaqra u jaf speċi il-ktieb u dak li qed ibigħ, mhux sempliċiment xi ħadd li importa ktieb u biegħu hekk bl-addoċċ biex jagħmel qligħ. Kien hemm kien hemm ċertu mħabba fil-mestier, ħa ngħidu hekk. U dik hija speċi anke l-esperjenza li nixtiequ nagħtu llum. aħna lill-klijenti tagħna b'format daqsxejn differenti għax ovvjament noperaw totalment online. Fl-aħħar mill-aħħar nista' ngħid naħseb li kemm jiena u kemm il-kollega tiegħi Chris inqisu ruħna bħala qarrejja tal-kotba l-ewwel u qabel kollox, imbagħad bejjiegħa fil-verità. Sa fejn nidħlu suġġetti nippruvaw kemm jista' jkun naqdu lil kulħadd, jiġifieri għandna firxa wiesgħa mhux ħażin, minkejja li ovvjament aħna għandna l-preferenzi tagħna ta' xi nħobbu nbiegħu u naqraw. Ma b'hekk inħossu li anki aħna fiċ-ċokon tagħna speċi nkunu qegħdin inwasslu din il-mħabba tal-ktieb lill-udjenza usa'.
Theo, l-istorja ta' Kixot hi differenti għax b'xi mod jew ieħor in-nies li tieħdu ħsieb dal-ħanut kollha ġejjin mill-qasam tal-kotba jew dak usa' tal-arti. Fil-fatt nistgħu ngħidu li Kixot hu l-unika koperattiva relatata mal-kotba f'Malta bħalissa. Min huma l-għaqdiet jew l-organizzazzjonijiet li jiffurmaw dil-koperattiva? X'jista' jsib xi ħadd li jżur Kixott? U bilħaqq, għaliex għażiltu li ssemmu dal-ħanut għal karattru letterarju?
Mela, kif qed tajjeb inti, Kixott huwa magħqud minn nies differenti. Iktar milli organizzazzjonijiet jew kooperativi huma individwi. Il-kooperativa hija Kixott innifisha. u il-membri tagħna kollha jiġu minn jew mill-qasam letterarju tal-kitba imma anki wkoll mill-qasam tal-fotografija, tal-arti viżiva, tal-graphic design, tal-mużika u anki IT u marketing jiġifieri. U naħseb li t-taħlita tidher ħafna meta tiġi biex iżżur il-kixxott, ġifieri il-post innifsu ġewwa l-Mosta. Huwa bħalma qed inti ċentru kulturali, ċentru kulturali żgħir, imma li fih tista' ssib il-ħanut tal-kotba nnifsu kif ukoll post tal-eżibizzjonijiet fejn jintwerew il-films, co-working space u anke ovvjament kafè u bar. Ovvjament il-kafè u bar huma miftuħin jew magħluqin skont l-eżiġenzi tal-pandemija bħalissa. Bħalissa huwa miftuħ, fingers crossed li jibqa' hekk għal xi żmien. U bażikament din hija l-esperjenza esperjenza ta' ta' Kixot. Rigward l-isem, apparti il-konnessjoni ovvja ma' karattru letterarju magħruf li ovvjament hemm rabta ovvja miegħu, U apparti li ħassejna li t-traduzzjoni Maltija taħdem kemm viżwalment u kemm kif tinstema', naħseb bħala kunċett ukoll hemm element ta' bl-Ingliż jgħidu daħlet issa fil-vernakolari Ingliża li tgħid kick xi ħaġa li hija quixotic, xi ħaġa li tfakkrek għal Dun Kixott li huwa xi ħadd li forsi joħlom ħafna u m'għandux dejjem f'moħħu r-realtà tas-sitwazzjoni. Aħna l-istess, aħna nafu li proġett bħal tagħna mhuwiex daqshekk forsi fattibbli b'mod ovvju, imma aħna wkoll determinati biex Kixxott jibqa' proġett sostenibbli mill-bidu sal-aħħar.
Hemm kriterji differenti li wieħed iqis meta jiġġudika ħanut tal-kotba bħala wieħed tajjeb. Hemm min iħares lejn il-firxa ta' suġġetti jew inkella l-iskontijiet mogħtija minn żmien għal żmien jew saħansitra d-disponibilità ta' kotba rari jew out of stock. Personalment ma nibdilha ma' xejn l-esperjenza mogħtija mill-ħaddiema f'ħanut tal-kotba li inti ma tħossokx waħdek tixtri ktieb iżda ssib min jgħinek, jissuġġerilek kotba simili, jagħtik il-pariri, jurik li jaf xi ktieb għandek f'idejk u jaqsam miegħek l-esperjenza tiegħu għall-ktieb miegħek. Ngħidu aħna kull min mar f'xi ħanut tal-kotba tal-Waterstones fir-Renju Unit jaf x'qed ngħid. Roderick, ħarsa lejn is-sit tagħkom u l-kummenti ta' nies li xtraw mingħandkom, inħoss li din hi l-esperjenza li intom tagħtu lix-xerrejja tagħkom, hux hekk? Fil-paġna letterarja tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, Mark Vella qal li dan il-modo di fare li kontu ġibtuh minn klabb tal-kotba li kontu tipparteċipaw fih. Tgħidilna ftit aktar? Eħe,
dik kienet intervista tajba fil-fatt ma' Mark Vella fejn Mark innifsu kien daqsxejn dubjuż dwar il-mudell tagħna u kienet okkażjoni tajba ħanajdu hekk waqt l-intervista li nispjegaw daqsxejn minn fejn nibtet din l-idea. L-idea li, li niftħu speċi malli għandha ma' Book Sellers ħarġet minn waħda minn daw il-ħafna diskussjonijiet li kienu kien hemm fil-grupp Islanders Book Club fuq Facebook. Fejn iva aħna speċi bħala membri ta' dan il-klabb konna qegħdin nistħu xortina le ma fadal ħanut ċkejken fejn tmur tgħid kelma ma' xi ħadd eh, li jista' jgħinek, jisuġġurilek ktieb. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar konna qed nimmissjaw ngħidu kelma u nixtru ktieb minn xi ħadd li verament iħobb il-ktieb. Eh, u dejjem dak kien qisu lantana li nippruvaw kemm jista' jkun nagħtu din l-esperjenza lura lill-qarrejja tal-lum il-ġurnata. Eh, mhux l-ewwel darba fil-fatt li jidħlu nies fil-paġna tagħna sabiex jitkellmu dwar xi jkunu qraw, x'għoġobhom, x'ma għoġobhomx, jew jitolbuna ġifieri anke rakkomandazzjonijiet ehm, dwar dwar kodba ġodda jew kittiba ġodda ġifieri. Ngħid għalija dan dan gostu pjaċir kbir għax minkejja li l-qari dejjem inħarsu lejha speċi bħala attività individwalista, teżisti wkoll dik il-lata soċjali li ta' spiss ninsew dik dak il-qsim tal-esperjenza letterarja. Fil-fatt mhux l-ewwel darba li anke jien nispiċċa nixtri kopji personali ta', ta kotba li jkunu ordnaw minn għandna għax sempliċiment tant ikunu faħruhom daw daw in-nies li ngħid eħe xi ħaġa interessanti u ħanżidu fil-fatt mal-lista ta' kotba li għandi tiegħi. Jiġifieri dik dik hija l-idea wara wara ma li qiegħda magħtu wkoll.
It-tentattiv li x-xerrej tagħtuh esperjenza u mhux sempliċiment tranżazzjoni oħra ta' kotba hi evidenti wkoll mill-mod kif inhu mibni u armat Quixote Theo. Sa ċertu punt dal-ħanut iġib nifs ġdid fl-urban jew il-ħajja komunitarja ta' raħal f'Malta. Tħoss li din hi l-missjoni wkoll ta' dil-koperattiva?
Iva, eh, naqbel li huwa li hemm parti ewlenija mill-missjoni eh, ta' kixod fuq ħafna aspetti. Ehm, eh, l-element li tagħti esperjenza u li tittaqa' ma' xi ħadd li jifhem fil-kodba u anke f'elementi kollha oħrajn li joffri kixod bħalma kienet jgħid Roderick, huwa element importanti li anke aħna aħna kollha mmissjajna biex ngħidu hekk u li nieħdu gost ħafna biha meta narawha meta nsifru u naraw kwina tal-kotba eh, barra minn Malta. Din hija parti wkoll mis-selezzjoni li nagħmlu mit-tip ta' minn mit-tip ta' selection li nagħżlu meta nkunu qed nagħżlu l-kotba. Imma ovvjament il-fatt li hemm ukoll cafe u bar ġewwa Quixote tgħin ovvjament tgħin b'mod dirett għax bar u cafe huma prattikament invit biex in-nies ipoġġu jixorbu u jitkellmu. Jiġifieri aħna nisperaw li din mhix sempliċiment mhux sempliċiment aspett kummerċjali ieħor ta' Kixxott imma li eh, jagħti dan l-element importanti ħafna soċjali li aha huwa naħseb li żjed mod iktar mill ħanut tal-kodba jew iktar mill post tal-eżibizzjonijiet meta inti tħalli n-nies jirrilassaw jirrilassaw ġol-post. Hemmhekk l-element soċjali naħseb joħroġ eh, li żjed mod qawwi.
Dan iwassalni għal tem oħra li aktar stajtu tobstru li se nistaqsikom dwarha. Tkellimna fuq li tostakom u sa ċertu punt dan jagħtikom opinjoni dwar is-settur tal-kotba ta' is-settur tal-ħwienet tal-kotba f'Malta. Ngħiduha kif inhi, il-ħwienet tal-kotba f'Malta dejjem jonqsu jisom it-zokkor f'kejk li kull ma jmur jimrar. Aktar tisma' bi ħwienet li qed jagħlqu milli jiftħu, u oħrajn li dejjem inaqqsu l-ixkafef tal-kotba biex jimlewhom xfafar tal-leħja u deodorant. Kultant anki safra fi villaġġ żgħir fi Sqallija turik li fi triq waħda af issib żewġ jew tliet ħwienet tal-kotba, f'Malta ssib erba' pompi tal-petrol minflok. Minn dan l-angolu jidher li dak li qed tagħmlu intom f'Malta huwa anakronistiku, allavolja terġgħu tgħid avangardarista għal Malta. Taqblu ma' dawn il-kummenti u għaliex, x'ideat għandkom dwar dan in-nuqqas ta' ħwienet tal-kotba f'Malta?
Sa nibda jien? Jina naħseb li fil-verità hija ħasra li llum il-ġurnata dan dawn il-kummenti huma fil-verità stat ta' fatt biex inkunu għedna kollox din mhix xi ħaġa li tolqot lil Malta biss. Iżda tara anke f'pajjiżi oħrajn dan id-deklin ta' ħwienet tal-kotba huwa fenomenu dinji fil-verità u hija xi ħaġa li kienet mistennija u meta Ġganti bħal Amazon u Book Depository daħlu fix-xena u kissru u ffarrku kemm alla ħalaq intrapriżi indipendenti. Biex taxxa qegħdin ngħixu f'din is-soċjetà pjuttost konsumerista fejn, biex forsi nislet frażi minn Oscar Wilde, kulħadd jaf il-prezz ta' kollox iżda ma napprezzaw il-valur ta' xejn. Allura kulħadd irid dak l-orħos oġġett li skont il-bargain U ovvjament, ħanut indipendenti tal-kotba huwa fil-verità business ċkejken ukoll u ibati b'din it-tip ta' mentalità għax biex tkampa mbagħad ikollok bilfors xi ftit jew iżjed jew tiftaħ kafetterija żgħira tbigħ il-kartolerija biex tattira n-nies jew xi drabi jkollok anke tbigħ id-deodorant u x-xfafar tal-leħja, ġifieri huwa hija realtà sfortunatament. Fl-aħħar mill-aħħar huma dawk l-affarijiet li jrendu l-qligħ u naħseb Probabbilment anke Theo jaqbel miegħi li meta jkollok kafetterija jew bar tattira n-nies u meta tattira n-nies probabbilment dak li jkun forsi eventwalment jitħajjar anke jixtri ktieb. Jiġifieri dawn din it-trend ħa ngħidu hekk qed narawha anke fi ħwienet barra minn Malta. Meta tikkunsidra wkoll li l-kotba de natura ir-renditu u l-profitt fuqhom huwa dejjem minimu, jiġifieri Sakemm ma tbiegħx volumi verament kbar, diffiċli tkopri l-ispejjeż, il-kirjiet u wieħed irid ukoll iżomm f'moħħu li aspett tipo bħall-Brexit affettwa ħafna din is-sitwazzjoni li kienet kważi kważi tumakka wara l-oħra fuq dawk kollha li ppruvaw ipoġġu rashom hemmhekk biex jaħdmu u jagħmlu speċi li jistgħu biex iżommu dawn il-ħwienet tal-kotba għaddejjin. Tista' tgħid li din hija fil-verità waħda mir-raġunijiet għalfejn aħna eh, għadna biss nimirħu online u mhux bejn erba' ħitan għax eh, minkejja li eh, hemm interess fil-kotba domanda mhijiex forsi b'saħħitha biżejjed u kummerċjament vijabbli biex tiftaħ ħanut tal-kotba speċifikament biex tbih il-kotba biss. U aħna xtaqna li fil-verità niffukaw biss fuq kotba għax fuq dawk nifhmu u mhux forsi fid-deodorant u l-xfafar tal-leħja.
Teo, ma nafx tixtieq xi żid xi ħaġa dwar dan il-kumment, x'idea għandek dwar dan in-nuqqas ta' ħwienet tal-kotba f'Malta? Eħe, l-interpretazzjoni tiegħi hija simili ħafna għall-interpretazzjoni ta' Roderick fuq għaliex is-sitwazzjoni hi kif inhi. Inżid ukoll li apparti challenges oħra, il-kotba huma tqal, eżin fiżikament tqal, jiġifieri bħala shipping u hekk hemm dan huwa kost miżjud fuqhom. Kull min jordna, kull ħanut li jordna l-kotba l-ewwel darba jieħu dak ix-xokk naħseb. Iva, inti semmejt ix-xfafar tal-leħja u deodorants. Ehm, jekk nkunu superfiċjali jew vulgari fuq eh, nista' tgħid li forsi kixxot il-mudell tiegħu minflok id-deodorants għandna l-kafe u l-bar, imma mhux mhux biss eh, mhux dak il-każ biss. Il-bar ovvjament u l-kafe jagħtu bħalma kont insemmi qabel, element soċjali fih. U ukoll aħna xtaqna niftu ħanut tal-kotba li huwa li huwa vijabbli għax inħobbu l-kotba u nħobbu l-esperjenza tal-ħwienet tal-kotba. U bdejna naħsbu fuq kif dan jista' jkun vijabbli mod li ma nagħmlux compromises żejda, bħal pereżempju x'fej offerta deodorant, eċċetera. u nżommu ċertu spirtu ta' awtentiċità u li noħolqu esperjenza għal min jidħol għal min jidħol fil-ħanut. Ġifieri, ovvjament l-ambizzjoni tagħna nżommuha baxxa fil-lat ta' x'tip ta' profitt nistgħu nagħmlu, imma fl-istess ħin dejjem dejjem inżommu sostenibilità bħala benchmark, jiġifieri naraw minn fejn innaqsu, minn fejn inżidu biex inżommu sostenibbiltà. Il-fatt li aħna kooperativa tgħin ukoll, il-fatt li għandna nies involuti ta' interessi differenti li jistgħu jolqtu udjenzi u customer bases differenti tgħin ukoll. Jiġifieri forsi aħna nisperaw li dan l-approach ta' xejn kreattiv lejn l-issue tista' tgħin biex dawn iċ-challenges insomma nirpuhom.
Taħsbu li għandu jkun hemm inċentivi akbar anke mill-Gvern sabiex in-nies oħra bħalkom jiftħu ħwienet tal-kotba alternattivi bħal fil-każ ta' Kixot jew spazji online li jagħtuk esperjenza ta' xiri speċjali bħal ma li għandhom Atobook Sellers?
Għaliex le, ngħid jien, speċi mill-esperjenza tagħna l-komunità ta' qarrejja u Malta qiegħda dejjem tiżdied, jiġifieri lil hinn mill-istatistiċi u n-numri li dejjem ngħidu li l-Maltin ma jaqrawx. Jiena kont pjuttost sorpriż personalment bl-ammont ta' nies minn faxxi u strata differenti tas-soċjetà li jiġu speċi jistaqsuk parir dwar ktieb jew jixtru ktieb, ġifieri qed nitkellmu minn pensjonanti sa nies li jirreġistraw għax-xogħol sa tfal sa ġenituri, ġifieri eħe, hemm komunità pjuttost eh, soda ta' ta' arreja u ġifieri naħseb hawn għal ħwienet tal-kotba, għal postijiet kulturali bħal kixott u naħseb anke l-inizjattivi bħal tagħna, ġifieri għandna festival tal-letteratura organizzat Min inizzja medlier issa rabba ruq sodi u jattira n-nies, jattira anke barranin. Jiġifieri għandna pubblikaturi li dejjem jonfqu iktar fuq il-ktieb biex itejbu u jippromwovu l-kittieb Malti. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb fl-aħħar snin ħadem qatigħ biex is-settur speċi jiżviluppa u jimxi 'l quddiem u jasal fl-istat fejn qiegħed illum il-ġurnata. Meta tqis kemm jintefqu flejjes fuq setturi oħrajn ma narax għalfejn m'għandux ikun hemm daqsxejn ta' mbuttatura min-naħa tal-Gvern biex dan is-settur jieħu iktar preżenza u jieħu daqsxejn iktar ruħ.
Aha, naqbel ma' Roderick, naħseb li għad hemm bżonn ikun hemm enfasi fuq il-benefiċċju ta' Fuq il-benefiċċji tal-ħwienet tal-kotba, x'tip ta' esperjenza joffru, apparti l-fatt li jbigħ u kotba li int tixtri u tieħu lura d-dar, hemm ħafna benefiċċji oħra li forsi mhumiex daqshekk, ngħidu hekk, utilitarji, imma li jagħtu esperjenza ta' sens ta' komunità, sens ta' belonging kulturali ma' ċertu setturi, eccetera. Ġifiri dan huwa wkoll lan tagħna. Inċentivi wkoll, I mean, aħna bħala ċentru kulturali diġà attivi u qed napplikaw għal fondi mhux neċessarjament relatati ma' kotba, ma' fuq proġetti oħra li nixtiequ nippreżentaw bħala Kixxotti. Ġifiri ma narax Għaliex m'għadx ikun hemm ukoll fondi relatati mal-aspett letterarju li nistgħu li proġett bħal tagħna jkun jista' jieħu vantaġġ minnu?
Tħossu li hemm imkejjen fejn nies bħalkom iduru għas-sapport meta s-sitwazzjoni tkun diffiċli? Ngħidu aħna fil-bidu tas-sena Book Depository għamel xi żmien ma jibgħatx kotba lejn Malta u naf li dik setgħet affettwat ażjenda bħal tiegħek Roderick. Inkella l-imxija ġegħlet ħafna jnaqqsu mill-ispejjeż u allura x-xiri tal-kotba ħa daqqa 'l isfel. Biex ma ngħidux li min kellu ħanut fiżiku, bħal fil-każ tagħkom, Teo, ma setax jiftaħ. Aha, ehm, kif taqbad tgħid, minkejja li Book Depository ħalla dak il-vojt kbir fil-bidu tas-sena, aħna minna speċi l-aħjar li stajna biex nidħlu f'dak il-vaku u speċi xorta ħadna daqsxejn daqqa ta' ħarta kemm minħabba Brexit, kemm minħabba r-restrizzjonijiet ekonomiċi u politiċi li kien hemm anke minħabba l-imxija tal-Covid. Kien hemm ħafna problemi. Teo, per eżempju, semma ftit ilu eh, l-ispejjeż tal-kotba bħala shipping li żdiedu. it-taxxi żdiedu, id-dwana, il-VAT u l-għadaw l-affarijiet, nżommu wkoll f'moħħna li pereżempju kotba huma perishables ukoll, ġifieri ta' spiss tirċievi konsenja li sfortunatament tkun mgħaffġa, jkollok toqgħod terġa' tibgħat lura u terġa' tordna mill-ġdid u hemm ħafna hemm ħafna aspetti. Dan ovvjament huwa kollu xogħol speċi u spejjeż żejda li inaqqru ħafna mill-investiment li aħna nistgħu nerġgħu nitfgħu lura fil-business. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar kif qed tgħid sew nies nefqet inqas forsi fuq kotba minħabba din is-sitwazzjoni kif inhi u nammetti li għal inqas min-naħa tagħna forsi għajnuna ma sibniex wisq. Eh, sibna naħseb li iktar għajnuna li sibna kienu fil-fatt il-klijenti tagħna stess li baqgħu kemm jista' jkun jordnaw minn għandna biex jgħinuna kif jgħid l-Ingliż to keep afloat eh, fiċ-ċirkostanzi li konna qegħdin fihom. Ġifieri lil hinn minn hekk ehm, ma tantx ma tantx sibna għajnuna aħna, kolli nammetti.
U min-naħa tagħkom tiegħu? Ehm,
aha, għajnuna diretta ma tantx kellna ċans nsibu għandna laqqas u l-isfortuna tagħna kienet li eh, kixxott eh, seta' jiftaħ bil-permessi kollha, eċetera Eżatt qabel ma faqset il-pandemija, ġifieri l-ewwel konna qed nippjanaw mill-lat ta' permessi, eċċetera, u mbagħad faqgħet il-pandemija u kellna. Imma in-natura tal-post ukoll kixot huwa flessibbli ħafna bħala post, bħala modular kif jgħidu bl-Ingliż, bħala post ġifieri U I mean il-fatt li eh, fortunatament il-gwienet tal-kotba baqgħu eh, konsidrati bħala essential eh, bħala essential shops dik dik għenet ukoll li tatna spinta li nenfasizzaw iktar fuq il-kotba minn pereżempju bil-bar u fil-kafe li kellhom bil-fors bil-fors jgħalqu ġifieri għamilna għamilna push minn naħa tagħna mill-inizjattiva tagħna li pereżempju nornaw l-ewwel l-ewwel wholesaler order tagħna u li u li naħdmu fuq dik fuq dak l-aspett tal-identità tagħna. U eh, again anke aħna kellna kellna mm, reazzjoni inkoraġġanti ħafna mill eh, mill-klientela tagħna fuq fuq dan u li li issa wasalna biex biex pereżempju nagħmlu iktar orders eh, iktar malajr. Ġifieri Eh, dan ukoll din ukoll ħenet u din ukoll ġiet ġiet minn nies li li oġobhom il-proġett tagħna u li xtaqgħu jaraw kif kompli.
X'kodba jimxu l-aktar minn għandkom? Hemm klijentela li l-azjenda tagħkom timira leha konxjament jew inkonxjament?
Aħna min-naħa tagħna bħala Maljan D'Amato, speċi nistgħu ngħidu li hemm varjetà ġmiela ta' kodba u titli li nbijaw. Ħanajdu hekk, ta' spiss noħolqu offerti jew bundles relatati ma' premijiet letterarji, il-Booker Prizes, Women's Prize for Fiction, Cost Awards, TSLiet Awards għal poeżiji, per eżempju. Ovvjament, apparti klassiċi letterarji li tista' tgħid jimxu dejjem u huma pjuttost evergreen, dan l-aħħar rajna interess kbir fil-kotba tat-tfal, pereżempju, jew kotba li ġew adattati għal serji televiżivi fuq Netflix, jiġifieri dawk bħalissa Lupin, pereżempju, li qed jinbiegħ sew, għamilna żmien Bridgerton, series li tinbiegħ u kellna rikjesti għalihom. Ovvjament biex ma nsemmux anke suġġetti varji ta' non-fiction li ta' spiss jitolbuna, affarijiet relatati ma' mitoloġija, ħrejjef, rakkonti ta' pajjiżi oħrajn, filosofija. Naħseb kemm konxjament u inkonxjament però dejjem immirajna lejn dik l-udjenza li tħobb il-literary fiction fil-verità, il-kitba kontemporanja, il-poeżija u, b'mod partikolari anke dawk li jħobbu jikkollezzjonaw il-kotba, dawk l-edizzjonijiet speċjali, dawk li l-Ingliżi jgħidulhom beautiful books bażikament, għax ktieb apparti li jissodisfak, jiġifieri l-fatt li taqra, jissodisfa l-għajn ukoll, sabiħ li tara l-qoxra sabiħa tal-ktieb li u d-dettalji kollha li jidħlu fiha, hija arti fiha nnifisha. Ukoll min-naħa tagħna speċi bħala bħala kotba naħdmu ħafna wkoll ma' clubs tal-qari reading groups, ovvjament l-Islanders Book Club li semmejna diġà, bosta gruppi żgħar u book club ta' book clubs li faqsu dan l-aħħar u oħrajn organizzazzjonijiet tipo bħal Malta Classics Association li ġieli ħdimna magħhom biex nissuplixxuhom kotba anke relatati ma' studji li qegħdin jagħmlu jew clubs reading clubs li jkunu għaddejjin. Theo, hemm klijentela li l-azjenda tagħkom timmira lejha?
Mhux neċessarjament. Il-sweet spot li nixtiequ dejjem nilħqu aħna huwa li nimmiraw għall-varjetà imma fl-istess ħin li ma nibqgħux dak li jgħidu everything and nothing, li hemm ċertu angolu, ċertu identità tal-post. verament forsi mhux daqshekk konxju u daqshekk speċi naturali biex skont kif kif inhu mibni kix-xogħol u skont il-membri li forma parti minna hemm element ħafna u hemm element ta' fotografija u ta' ta' arti u design anka ħabba l-fatt li aħna qegħdin pjuttost viċin l-MCAS tal-Art and Design il-Mosta ġifieri naħseb xtaqna nżommu fuq fuq fuq dik il-linja wkoll. Imma ġeneralment aħna għandna għandna selezzjoni kbira ta', ta, ta, ta fiction bl-Ingliż u f'lingwi oħra wkoll. Imma wkoll kif kienet jgħid Roderick jiena li sorprettietni ftit huwa kemm kemm kemm in-nies ħadu gost jixtru classics, eh, edizzjonijiet hardback, edizzjonijiet partikolari ta', ta, ta classics. Jiena jiena sibt li Speċi jkollok il-classics biex jkunu hemm biex ituk speċi ta' ta' xi tip ta' prestiġ għall-post, imma nbigħu mill-ewwel id-Draculas telqu kollha, il-Portis Porters of Dorian Gray tel telqu kollha. Jiġifieri ehm, anki anki dik eh, wa- wara li tiftaħ inti t- t- tippjana tippjana kemm tippjana ehm, dejjem tittara il-mod naturali kif jimxu l-affarijiet u kif jirrispondi kif jirrispondu l-klijentela u timxi u timxi fuq hekk u titgħallem inti intu għaddej, ġifiri, ah, memx, memx eh, udjenza partikolari, ma dejjem tipprova tipprova toffri xi ħaġa partikolari ah, relatata mal-post, ta' ċertu vibe il-post innifsu. Finalment għal min qed jismana u jixtieq jixtri l-kotba minn għandkom, tgħidulna minn fejn u kif nistgħu nagħmlu hekk jekk jogħġobkom?
Aħna min-naħa tagħna bħala Malli Health D'Amato peress li noperaw totalment online wieħed jista' jikkomunika magħna permezz tal-midja soċjali kollha, ġifieri ssib profili tagħna fuq Facebook, Twitter, Instagram bħala Malli Health D'Amato Booksellers jew inkella anke b'email fuq mallihealthamato@gmail.com. Ġifieri min irid jista' jikkomunika magħna hemmhekk u nitkellmu dwar rakkomandazzjonijiet, x'titli għandna in stock. eċetera, eċetera.
U minna ħatijak, Teo? Eh, eh, eh, Kixot huwa bazat il-Mosta 169 triq il-kbira il-Mosta. Ehm, Nirrakkomanda li anke hemmhekk tiċċekkjaw il-paġni tagħna fuq il-medja soċjali, kemm fuq Facebook, kemm fuq Instagram. Kixot huwa miktub fil-Malti, ġifieri KI XOTT. Il-ħinijiet ta' ftuħ jinbidlu skont anki ħabba l-pandemija, imma bħalissa milli jidher miftuħin minn nhar l-Erbgħa, il-Ġimgħa, s-Sibt u l-Ħadd, ġifieri mill-għaxra sal-seba' ġeneralment u l-Ħadd mill-għaxra sal-ħamsa.
Grazzi ħafna.
Tistgħu żżurna hemmhekk u taraw il-ħadd.
Mela, dak kien kollox minnaħa tagħna llum fejn tkellimna dwar ħwienet tal-kotba alternattivi f'Malta ma' Rodrik Mallia minn Mallia and D'Amato Booksellers u Matteo Dorrelic miċ-Ċentru Kulturali u Ħanut tal-Kotba Kixot. Infakkarkom li min jixtieq jerġa' jisma' dal-programm jista' jżur www.ktieb.org.mt jew il-Facebook National Book Council Malta fejn isib il-programmi kollha ta' dis-serje. Inħeġġukom semmija ixtru mingħand il-bookstores tagħna ħalli dawn ikunu jistgħu jibqgħu fil-business u jġibulna ħafna iktar kotba li jkollna aċċess għalihom. Saħħa!